Rwan heddiw dwi gyda theulu sydd yn cadw 800 o benne o anifeiliaid. Felly fysa chi'n disgwyl mae defed neu wartheg godro iddyn nhw, ond na, mae'r bobl yma yn gadw moch. Mae niferoedd y moch sydd yng Nghymru wedi lleihau yn aruthrol dros y degawd dwytha yma. Ers 2001 mae gostyngiad o 43 y cant wedi bod, a gostyngiad o 77 y cant o'i gymharu â niferoedd 1997. Mae'r sefyllfa'n debyg iawn yma ar ffarm Andrew Davies a'r teulu, sef trial mawr yn Llannon ger Aberaeron. O ganlyniad i flynyddoedd anodd iawn i ffermwyr moch, mae wedi gorfod newid i ffordd o ffermio, ac felly, heb droi cefn ar foch yn gyfan gwbl, mae'n cynnig gwasanaeth magu moch ar gytundeb i ffarmwr arall. Chwilio October. Gallai moch cyntaf mewn yn October 300 oedd prynu. A ni, wel, ni lan i 800 nawr a gobeithio mynd lan i 1000 a bach mwy. Maen nhw'n lan um, 6 i 8 wrth o ddod. A wedyn maen nhw'n mynd, ni'n cadw nhw wedyn am 100 o diwrnodau i cael nhw lan i'r pwysau'n iawn a maen nhw'n mynd off wedyn. Chi wastad, dwi'n deall, wedi cadw moch ac oedd eich tad cu cadw moch, ond Dyw o ddim yn gwneud synnwyr i chi ddal ati i fagu nhw 'ma yn amlwg? Na, fi jyst yn cadw moch um, amser ni, o'n nhw'n talu, chymod, o'n nhw'n talu dda. Ond benodd e achos bod nhw wedi stopio talu. Boi. Oedd y lle yn wag yn bach, a ah, nawr es i nôl i cadw cwpl uchod. Ni lan i deg hwch nawr, yn hunan. Uh, Os jyst so fe'n viable i fi gyda deg hwch i magu i, i gwerthu fel cig, chymod? Na fe. So, rhaid ni hwylo ffordd arall yn neud e. A beth oedd angen, chwbo, beth oedd, oedd, ydych chi wedi gorfod gwneud uh, rhyw fath o gynllun busnes? Wedi gorfod adeiladu siediau o'r newydd i ddarparu uh, lle ar gyfer y moch yma? Na, y siediau da ni'n barod. yym ch'mod ar gyfer moch achos 'na gyd odd ynddyn nhw ch'mod a a o's dim pwrpas arall ma' ma' nw rhy isel i rhoi da miwn. Os bydde fe rhy dwym a defaid ma' dim digon o aer ch'mod yn mynd trwyddo. Ie ie. On' so do nethon ni cynllun busnes i mynd i'r banc a nethon ni fenthu arian 'da banc a ni wedi jyst ail neud y siede i gyd so a ma'n gwitho reit dda. A wedyn dwi 'im yn disgwl i ti ddweud beth yw'r trefniant ariannol ti'n gwbod on'd yfe ond yym Mewn ffordd, ydy fe 'di caniatáu ti i gael incwm sicr bob mis? Neu shw- shwt mae'r arian yn dod i mewn de? Odi, bydd, bydd arian yn dod miwn, chwod, bydd e'n talu efo moch fel bod nhw'n mynd off. So bydd, bydd regular income bob mis i gael, ai, fel arian, fel job, chwod, yn office neu rhywbeth, ond Mae Ken Austin o gwmni The Welsh Farmyard ym Mhenrhyn Gŵyr yn cadw moch Cymraeg pedigree ers ambell i flwyddyn ac wedi cynyddu'r niferoedd yn ara bach. Mi benderfynodd Ken fod angen ehangu eto arno ac yn chwilio felly am ffarmwr i fridio moch drosto. Welsh Farmyard wedi dechrau tua blwyddyn yn ôl, Lauren Gower oedd un o briodwyr moch Cymraeg wedi wel, dod nôl mewn i uh, magu nhw a dechreuodd off uh, wedi codi esbryd mae ti uh, dros 200 hwch dan i nhw. Waw. Draw fyna. A wedyn um, siop cigydd yn sgeti yn Abertawe hefyd. Yeah. A wedyn uh, fel bod cwsmeriad moyn mwy o cig, oedd chwant i ni uh, symud blaen a edrych am well, finishing unit. A na, pan Daeth Andrew mewn ife. Sut mae pethau wedi bod yn mynd nawr te? Dach chi wedi mentro, dach chi wedi creu'r cysylltiad yma. Mae Penrhyn Gŵyr a Cheredigion yn bach yn bell. Ydy, ond uh, sdim lot o pobl yn Cymru sy da adeilad i, yn iawn i roi moch mewn. Um, A oedd chwant i ni gael e well, as quick as posib. Yeah. A na pan des i'n lan fan hyn, o'n i'n gwybod bod Andrew bod y shed stag e o blaen. A mae'n, well, as ti'n gwybod ers y ffair gea, oedd e wedi wneud da iawn fyna. Mae'n gwybod sut i magu moch yn berffaith. Okay. So, na pan oedd e'n siwto'n iawn. A beth yw'r adroddiadau chi'n gael nôl nawr gyda'ch cwsmer Ken Austin lawr yn Pen y Gwyr? Di e'n hapus gyda'r sefyllfa fel mae di tro math? Ydy, um, mae, well, mae blas i gael gyda cig, dwi'n Uh, mae pawb yn dweud bod ni. Mm -hmm. uh, ni'n naw gwerthu cig well, lawr yn Caedydd dros uh, ato cyfyddin yn llinelli a pethau fyna i cigydd eraill a um, restaurants a hotels. Wel, mae'n gweithio achos bod cymaint o hwchod i gael fe. Mae fe, ma fe allu troi mas cymaint na mwy o moch. A achos mae mochyn Cymraeg yw e, so ni'n ni, ni trial cael y mochyn Cymraeg nôl ar y, ar y map de, felly. A mae, wel, mae ma, ma fe'n ma fe dod mewn i ffasiwn, mae nhw'n dechrau gweld bod y mochyn Cymraeg yn, Rhywbeth speciasol. Rwy'n deitha. Y ffordd i ni'n neud e nawr, mae ma fe'n cadw lot mwy o hwchod lawr yn lawr y gawr. Yeah. A chwbod, bydd e'n pigo rhywbeth i magu mas o rhain, so mae ma nhw'n dechrau codi. Na chi. A dwi'n deall hefyd bod chi wedi cael llwyddiant mawr y llynedd yn y ffair eia, er enghraifft, gyda so. arddangos moch. Do, gyda ni um, y prif campwr am, am, y, am y par a prif campwr am y mochyn yr unan. So, na, o'n i'n hapus iawn o hwnnw. Mae'n dipyn o, dipyn o menter, yn diwy, e? rhywbeth newydd mewn ffordd, newid cyfeiriad. Odi, odi. Mi'n joio moch, na, na gyd fi sy'n neud i'w moch. a lot o pobl yn gweud bod fi'n mynd gall. a moch yn y costi eich sŵt cymryd i cadw. A... Ond na, chymryd, a pobl ei da i nefyd, ond na, moch i fi. Yeah.